Sabbath ni thiang a kan phaktertu kan biakmi kan Pa, Yahpu ah Elohim a min thangṭhatnak si ko seh. Uh, tuzing Bible Cathiang kai thimmi cu Isaiah a ngan sawmnga le pahnih a pe paruk. Isaiah a ngan sawmnga le pahnih a ngan paruk. A cungtlangpi ah Elohim nih Jerusalem a khamh lai i Isaiah a ngan sawm nga le pahnih a hme paruk kan rak rel lai. Sihmanhsehlaw hmailei caan ah cun keimah cu Elohim ka si i nanmah sin i biachimtu ka si kha nan hngalh lai, a ti. Kan Cathiang rialmi cungah mipa nih thar in thluachuan a run pek piak ko seh. Ah, hika i kan tunai kan relmi cu hmailei caan ah cun teh hmailei caan ah kha lio Israel mi chan ah si loin a ra lai dingmi caan ah cun keimah hi nan Pathian ka si lai ti kha nan hngalh lai tiah. Hlan lio BC chan a rak chimmi a si. E, tuchan ahcun kha Israel Pathian kha a hngalh lomi tampi an um. Zeiruangah kan ti ahcun a mi si an duh lo caah maw si hnga, silole amah Israel khamhtu kha i ser khamhtu kan dih tikah vawlei mi vialte khamtu vawlei mi vialte sertu kha an Pathian si dingah an cohlan duh lo caah maw si hnga ti kha ruat ding a um. Cucaah Hi kan Lai Baibal te ahcun hmailei caan ahcun Pathian ka si kha an hngalh lai ti in ṭial. Hi Mizo Baibal hna, Kawl Baibal hna, Mirang Baibal hna kan vun zoh ṭhan ahcun ka mi hna nih keimah ka min kha an hngalh lai ti hna an ṭial. Cucu maipi pal sialno mai nem ka min kha ka mi nih an hngalh lai tiah e kan lai Baibal te ahcun Pathian ka si kha an hngalh lai tiah cu hnak in zei kan ti la a original anmah Israel Bible ahcun min kha an hngalh lai tiah zeiruangah Israel Pathian nih min kha a biapi ah a chiah kan ti ahcun ningcang longin an hmang an hmang caah a si. A cungah kan van sawm nga le pathum sorry sawm ngan sawm nga le pahnih Isaiah ngan sawm nga le pahnih a hme panga kan vel ahcun Israel mi hna kha ka min kha an zomhtaih tluang tluang tluan ko ha min zei an rel lo khakha nan hmuh lai Hi som nga le sorry a hme paruk ahcun ka min kha nan theih lai tiah a natein nan Baibal ahcun Pathian ka si kha nan hngalh lai ti te lawng kha kan ṭialpiak tikah zei zeithla theih ti kha kan theih ai fiang ti lo. Cucaah cun Pathian kan timi Elohim ti cu Israel Hebrew holh a si. Zei ruangah Elohim tiin kan kawh An ti ahcun hla lio Israel mi hna Izipt ram in an hung chuak lio i Joshua le Kaleb hna nih an rak comi Kanaan ram, maw Kanaan ram, dihlak kiangkap i a ummi hna nih khin aa cungnung bik kan ti lai silo ahcun aa an biak tawnmi an khuazing min kha El silole El ti cu a tawinak a si. Elohim ti cu ah tampi chimnak si. Cucah kanmah lai holh in cun aa leng ti lah a tlum lo mu kha Elohim biafang kha va hrilhfiah ahcun Pathian min te lawng nih a va tlin lo na belte kan pa kan mifim Dr. Van Bik te hna nih cun a Pathian ti si ko seh zeiruangah kan ti ahcun Laimi Khrihfa an si hlanah tidim ram ahhin Hau Cin Hau timi Hau Cin Hau hmm, Lai tiang aa zumhnak kha a rak um cang. Kan unau aa, Zoram ahcun tidim ram ahcun. Khrihfa kan si hlan piah annih cu anmah pupa hna nih an rak zumhmi an biakmi Pathian timi kha kha minte kha tuchun ni tiang tidim kan unau hna nih Israel Pathian zong kha Pathian an ti. A thianghlimmi kan pa tinak si. Cun kanmah Laimi zong nih Mirang pawl nih missionary an rat tikah zeitindah hi Israel Pathian hi uh, kan cawnpiak tikah an thinlung chungah a lut khawh la, ol ten kan lak khawh la tiah an zumh, uh, zeitin an tuaktan tikah khan Pathian tin an rak kawh tawnmi Pathian a thianghlimmi kan Pa tin kawh ko hna u sih an ti tikah Elohim tiah Israel nih an kawhmi tu kha Pathian si ko seh tiin an rak thlenmi a si. Cucaah kha lio i Israel mi zong siseh, kha Kanaan ram i an rak ummi Kanaan miphun hna zong nih khan Elohim tiah an kawh ve. A kha kan theih dingmi Elohim ti cu hlan lio i ah Kanaan ram Israel miphun pakhat lawng si lomi mi tampi in an kawhmi a si. Cucaah Baibal ca kan rel tik zongah Pathian a ngan a um lai, pi kha a ngan ṭialmi a um lai, khakha Israel Pathian kha sawh duhmi a si. Cun pi hmete zong kha a um lai, kha zong kha Elohim ṭhiamṭhiam a si. Elohim sullam cu Pathian tinak sullam pakhat lawng a neih lo. Uktu, biaceihtu, mu, thla zong khan Elohim ti sullam a um. Cucaah cun Salm a ngan sawmriat le pahnih a hme paruk chung zongah nannih cu Pathian nan si tiin ai ṭial cu. Thadek ah pi kha a hme tein a in ṭial lai. Cu ti kan van ti tikah Yahoo ah Elohim sinak kha kan van cuh duhnak kha a langhtermi si lo David nih cun zeithla a chim duh ti cu ahcun Pathian nih hi vawlei uktu dingah khan Adam kha a rak sermi a si. Uktu, biaceihtu, zeizong vialte cu nawl ngeitu siseh tiah Adam kha a rak zen ti lai. a sining vialte a muisam kengnak kha Adam kha a hrawm vemi a si. Cucak Elohim timi kha Adam nih a keng ve. Hakha Bible ca kan Lai Bible in kan hrilhfiah tikah cun nannih vialte Pathian nan si kan hong ti tikah an lau dih la. Lau le awk ṭha lo cu, eh Pathian ah an i ruah cang hi tiah a kan zumh lai. Hakha sal a chim duhmi cu biaceihtu uktu bawi ah Paul inn chungah cun Paul nih hitin ṭial cu vancungmi hna hmanh kha bia nan ceih te la tiah ah zeitluk in kan sunglawi zeiruangah nan tiah cun a muisam keng bak in minung kha a kan ser cu Yakuba el a hun leh Hakha kan thei hau. A thurhnawmmi vancungmi hmanh kha biaceihtu ding an si cuah. Ah, zeitluk in zeitintilah Pathian nih hin minung a kan sermi zeitluk in a lianngan ha cucaah cun mi hmanh bia bia va ceihtu ding a kan ser i biaceihtu nih cun zeithlah an theih lai an theih a herh kan ti ahcun Pathian nawlbia le phunglam kha kan theih hau. Vawleicung biaceihtu hmanh, sihni bawi hmanh, tia tuji bawi hmanh, eh zei an ti la tia u bare mu nawlbia phunglam theih lo pi mi bia va ceih sela sullam nga maw um lo cu ha cucaah cun Isaiah chungah a rak chimmi cu hmailei caan ah cun ka min kha ka mi nih an theih lai tiah A mi si lomi nih cun an thei lai lo cu. Zeiruang ah kan ti ahcun a pek hna lo cu nawlbia. Ka miphun si nan duh maw? Duh an ti. Ee, duh ahcun nawlbia kha a pek ko. Nawlbia pahra a pek tampi pek lo. A pahra chung i a hme, sorry, a pathumnak ka min kha ningcang loin nan hmang lai lo ti. Ningcang lo timi sullam cu Gentila ah sullam um lopi nan hmang lai lo. Oh, keimah ka laimin cu Lalram Lian ce. I Kawl lakah sianginn hna kan va ak tikah Larar lian sako. Zeihmanh ai vai thleng lo lal tichuan siangpahrang ram nai ngan ram mu lian a ngan mi kha kawl min kan van thleng tikah shinpin nai ngan chi to kan ti lo cu lalram lian tu kha kawi holh tin laram lian ani sat suk in kan siang. Ha tin kal ding si. Ha. Anmah Israel pawl zong nih khin an an rak sunsakmi an rak sunloimi Pathian min Elohim min Yahuwah Yahuwah kha An thleng lo cu nau belte Israel mi cu vawlei cungah a sual cemmi an si cu. Zeiruangah ti ahcun nawlbia um lonak ahcun sualnak um lo ti Paul nih annih lakah cun nawlbia hong um tikah an sualnak kha an zei ti lah a karh thluahmah ve. Zei kan ti lah theih ko buin nawl buar kha an ngamh cang. Israel mi tluk an sualmi vawlei cu an um ve lo cu. Zeitluk an sual kan ti ahcun anmah miphun si lomi paoh kha ui an ti. Zeitluk an sual ha uico chiavami den ti na den masa aya hong rat tikah cun ha bantuk an rak kawh tawnmi miphun dang hna kha dawtnak in a thlen dih. Peter zong a mualpho ko. Peter, Paul nih a sik cu Galati cakuat a ṭialmi a sullam kha Peter siknak si cu Messiah hnu'n zultu a rak si ko nain Jentail mi lakah A um ngam lo cu. Tuchan hoi kan chim tiah kanmah zong hi Khrihfami nih zanpuai kan tuahmi hna hna ka pa dun nih khin ka pu dun sin ti lo lai cu. A sik hna cu ka. Hlan lio ahcun Sabbath le zeiti kha Khrihfa hna hi ziah Pathian nih a ser hna aw tiah nan rak kan nehsawh a rak ti ko. Fatin kan si. Nabantin khakha a ṭhami cu si ko ee. Nan Peter zong kha Paul, Paul a um hlan te ahcun ventil ah Gentil lakah a um duh lo cu ai umter ti lo cu mi thiang a thianghlim lomi miphun tiah ai ruah sul cu Peter kha ka tikah Paul kha hong rat tikah Paul nih hong ka sik sual lai ti a ṭih caah to Gentil mi lak tiah to rawl ai vai ei tak cu a kah hmanmi se lo cu Kha tikah Galati cakuat a ṭial chanmi kha cu bantuk thleidannak um ti lo dingin Paul nih a rak ṭial i phungbia phung Paul sorry Galati cakuat nih nawlbia pahra a rawknak kong pakhat hmanh a ṭial lo ti kan theih hau. Nah belte tu chan kan Khrihfa upa vialte kan ti lai cu vialte kan ti tikah ka palh sual dah. Tam deuh nih cun Galati chungah pei nawlbia zulhnak thawng cu zeihmanh khamnak um lo tiah a kan ti tawnmi kha cu bantuk phungter mei kha a chimmi a si. Peter nih mi zei ti la Israel mi cu zeitluk in dah an lungput chiat kan ti ahcun Nu le Jentail nih na kan siter lo caah kan i lawm tuk Bawipa tiin ha an cam. Cun Israel pa pawl nih nu cu zei an rel lo. Cun Jentail miphun zong zeihmanh an rel lo. Voikhat video a hung langmi Facebook tiah a langmi cu Israel sorry Khrihfa pawl kha Zenpilah tipil pek dingin Jordan tiva lei ah an kal lio ah khan Israel pawl anmah sinakok in an hong chuak vemi an hong um ve lam ah an i tonnak Khrihfa le Judah cin pawl kha kan tikah upa Judah upa pawl cu zeihmanh an tuah lo i ngakchia anmah Judah ngakchia pawl nih cin an chak hna cu an pastor hna kha Khrihfa pastor ah Cun an chak. An samte an i zuai bu pawng te. Cu tluk an sual cu ka te. Biaknak dang siseh, cun anmah miphun si lo nia zeihmanh an rel lo. Nate anmah anmah miphun te cu thi deng in an dawt ve. Khakha a hmaan mi si lo. Nan innpa va dawt timi kha khakha si lo cu. Ha. Kha, kha bantuk laka Farasi lungput bantuk kha si cu khakha. A tikah Samaria mitha timi bianabia in dawh a hrilhfiah hna cawk kha Israel ah hruaitu kan si tiah lungput neihmi Farasi pawl kha Messiah nih bianabia tein a rak phuat hnu hna kha lampi lakah a thi dengmangmi rilmi pa te kha tlangbawi para a va tongh tikah ka thiang ti lai lo aa biakinn chungah ka lut khawh ti lai lo thi cu a thiang lo Ti lungput kha an neih i Pathian nawl phunglampi kha sorry anmah serchommi phunglampi kha an i tlaih i mi cungah dawtnak an ngei ti lo. Khamh a si la lo cu cu bantuk. Cun Levi pa ra cheuva cheukhat ka ei ngo thawhlawm ka ei ai timi na balte in Lampung te a tluk rilmi pa te kha ka va tawnghtham duh ti lo. Kha ka va tongh tikah ka thiang ti lai lo. Zarkhat chung biakinn chung ka lut kho ti lai lo. Kha bantuk ruahnak chia kha an rak doh cu. Kannih zong Ben Israel kan si. Ah, cu cu a duh lo kha cu a duh a si ngah ti lo cu. Mi tu kha zeitindah kan va dawt khawh la? Matthai chungah zeitin ai tial? Matthai nga hleiruk chungah nan ceunak kha mi hmaiah langhter u tiah. Nan chungah ceunak um cu nanmah tein kha ceunak kha a chuakmi a si lo cu mu. Pathian nih a kan kahmi ceunak tu kha mi cungah khan kan ceutermi a si. Messiah zong kha keimah cu vawlei ceunak ka si ti keimah cu vawlei ceunak ka si ti kha ṭha tein kha biafang kha kan van zoh tikah cun midang paoh kha ceunak neih lomi paoh an si cang. Kha lio i a rak Israel ram i a rak tluan liannak i Rom siangpahrang te hna zong an biak tawnmi pathian vialte hna zong pakhat hmanh ceunak a um lo ti kha a chim duhmi si cu amah pakhat lawnglawng kha ceunak a um ceunak sullam cu sualnak tuah ti lonak kha a si ko muihnak ah kan kal ti la lo ceunak an neih ahcun kanmah thawngin kan kiangkap pawl mi hna zong kha an ceu vela mu kanmah in pathian nih a kan kahmi ceunak yongpian hat an ti Ka kan chim tawnmi ka hawipa kha atu anih cu pastor ah an lak cang rua siang a dih ve cang in zeitin thlah rak chim tiah cun annih cu zukmaw an tuah cu ka hawi le pawl sianginn kai tu pawl Ntong e zummuan tongh tik an tongh tikah ah khan tuk cu tuah hlah u in pakhat pa nih a sik kha pa kei cu dai tein kum ko a sik e keimah hiti in kunza ka einak nih na khamnak a lo kham maw keimah hitin ka tuah ruangah nangmah na khamnak na sung maw ti si lo cu keimah tein ka tuahmi sin ka member pawl a thi khaih lo ti cu a hmaan bak lomi si cu a chung i ceunak kha a chuah duh ti lo mu kha cu bantuk hruaitu hna zong cu a chim duhmi cu ka duh paoh ka sual ko la keimah ka sual ruangah ka member pawl kha an sual hlei lo ti mitcaw le mitcaw lam ai hruaimi pawl kha kha a si. hruaitu dik lo ruangah mi tampi an rawk khawh cu. Kha tikah a member pa zong nih a chim ko na, keimah ka tuahmi ka pastor pa thi khai ve lo ti fawn lai cu kha an rawk dih ko la. Si ko. Cu bantuk kha a kan chim duhmi cu kanmah hna zong hi Pathian bia kan chimmi hi ah kan santlai lo bin hruaitu an si. Nanmah zong nanmah tein hruaitu nan si. Nan chungah Thiang Thlarau um cu. Ha, nanmah tein nan pumsa kha nan monghau. Chia le ṭha kha nanmah tein nan rem ti la, nan monghau cu. Hmm. Nu le pa cu fale ca hruaitu an si. Ha. Fale hna zong hi kan hawi kan komh. lakah hruaitu kan si hau ve cu hruaitu tik tikah mi kha he tin va uk thluahmah sela hruaitu sullam cu zeitil ah sal si cu hnitnak ah si cu sal sal va mi nih a kan neh sawh zong in ding zei a kan rial lo zong in ding zeipaoh ah in hau khakha hruaitu si cu hruaitu tin le pat mi ka cu tin cu tin cu tin a si ve lo cu Inn masal hau. Toidornak kong nei hau. Moses kha Israel mi lakah aw a hak ko nain hruituan zia Pathian nih Yahuwah nih a rak thim nan ti ahcun kha lio i toidornak a neih vawlei cungah toidornak a neihmi amah pakhat lawng a si ti. Cutluk in cun Moses te hna zong kha an thin tawi ko nain vente Pathian nih a rak hman cu a min a tlang ti lo cu. Cucaah cun a mi kan si duh ahcun zeithla Elohim Yahweh nih a duh ti kan theih hau. A kan dawt kan theih. Cuvel bantuk amah khatte kan va dawt kho hnga maw? A minbik hna nih ṭha tein kan chim hna. Maw Pathian min kha ka miphun nih an theih lai ti a theih lomi paoh cu a mi si lo cu. Kan mawh ve lo. Zeiruangah tiah cun hmun zop ah kum tampi thong hnih thong thum tluk an hrawk dih Pathian min kha Yahuwah min kha a rian hrawk an ti ahcun anmah Israel mi lila nih an hrawk hmasat an kene zultu hau Rom nih an si Rom mi Biakam hlun cauk lawnglawng a rak um caw hlan ahcun maw kha lio ah rabi anmah Israel hruaitu cawnpiaktu hna nih Israel mi lak zongah kha lio Israel ram kha Rom nih a uk hlanah Greek mi nih an rak cu. Greek cu fimnak an neih tikah an fimnak in mi vialte kha uk khawh dih. Kanmah hna zong kan tlau dengmang cu Kawl holh lawng te an rak hmang tikah Kawl miphun a kan i chuah dengmang cu. A ka chim duhmi cu fimnak in a kan uk dih. Laimi Lai ram ah Zeitilah kanmah Lairam zongah hin ah sianginn thatha um maw? Um lo. Cazumhnak saci tlaih hna um maw? Um lo cu. Cu bantuk Kalingu chungah um hlah law. Zei ruangah tiah cun miphun thangcho hlah seh ti nan duh ahcun cathiam tel lo kha za. Caan thiam ti la lo, ca kan thiam ti lo ahcun sualnak si maw ṭhatnak si maw kan thei ti lo nu le pa zong nih an thei ti lo fale zong an cawnpiak kho ti lo fimnak kan bau cang hosi hosi angan pali ame paruk ah kami Israel mi cu fimnak hngalhnak an neih lo cah in rawk te hosi angan pali ame paruk aka Ephraim mi zong chim mi si

Yahusha, Yah Pathian nih khamh pinak seh Yahusha a fapa min cu a khat Jesuh ti kan timi kha Yahusha min ah sullam in nei dih te kha ka chim duhmi si kha lal ram lian lal ah sullam pakhat um ram ah sullam pakhat um lian ah sullam sullam nei in min ah kan sakmi si Jesuh ah sullam maw? Um lo cu, um lo. Nate meeting an chim tikah an ti hna la. Zeiruangah kum tampi kan pi le kan pu, kan pi le kan pu chan in phak ah siseh ti an rak tuah cangmi si. Ha. Nate in Bible ahcun min kha an thleng i a min cu khamhtu tinak si ti a kan thlen piak. Zeihmanh si lo cu khakha. Israel min zeiruang ah a biapi kan ti ahcun sullam an ngeih ruangah biapi cu Yah, Hu Siang fapa min, Zah Pathian cu Hu Siang khamtu si tunai Hu Si tlawng dah Hu Siang a si khamtu Hu Si kan rel tikah cun zeitluk an sual zongah ka khamh thotho la ka khamh ṭhiamṭhiam hna la tiin Hu Si nih ai rak tinhmi si cu

Lai cu pakhat te in miṭha kan ṭhat kho lo cu maw? Kan ruahnak hna phundang phundang sualnak an tuah kho cang. Cucaah Hosi khamhtu sullam zeitluk an sual zongah ka khamh hna lai ti, ka fapa si ṭhiamṭhiam ko lai ti Israel mi cu Efraim mi cu khaka khan kan van hrawm lo ahcun kan thi ko lai. Kan uar cemmi Paul nih chim cu khakha. Israel miphun cu ven ti la ah hram hram an si a hrampi an si ti hrampi thingkung pakhat hrampi an na cu thi ko zei tluk a thei thlai zong ah Israel mi cu hrampi si nan nih ramdang ummi sorry ah miphun dang hna Gentile Rome nih a rak ummi Gentile mi hna ka si mi nan nih miphun dang zong nih Israel hna nan i peh lo ah nan thi lai te Messiah, Yahusa Messiah, kan zumh ruangah i phorhlaw hlah u. Hi Israel mi an theih lomi hna zong hi nikhat ahcun an, an piangthar hnih lai. A voi hnihnak Pentecost thlarau ruah hlung sur tikah an khen ve dih lai. Kha ni ahcun Israel lawnglawng ah pumkhat nan si lai. Israel loin kan nan nung kho lo te. Tideng in holh theih lo sakmi zong lo la. Khara Bawipa Bawipa ka ti hlah u ti. Na min in khuachia ka thawh, mithi man ka thawhter. Ah, hlasak zong ka thiam tuk. Ah, minung thongkhat leng lo ah, kum khat ah tipil ka pek a khat man nga lo. Ka pa nawl zulh lomi cu kal ko u nan nih nawl burtu hna te. Kan Lai Bible nan ṭhat lonak tuahtu si a ti lu tian. Nawl buartu hna kan theih hna lo te zeitluk a fak. Maw a fak tuk cu. Hai tik tikah kan nih cu nawlbia kan zulh kan hna ngam te ne kan chim ni la. Zeitluk kan ṭih nung ni. Lazaruh kha mirum pa Maw mirum par inn tangtea zeihmanh ei ning nei lo tein a thu i a thi ko. Mirum pa nih voikhat tal rawl pek lawr pek lo cu ai theihter lo zong si. He la tla cu kha misifak hna dawt lomi hna zong kha he la in cah cun i theihter lomi zong kha Nawl biabuar a ai ten cu Messiah nih ai rak i tinhmi pakhat te lawng kha dawtnak si zongah khan anmah Israel mi pawl pakhat le pakhat miphun lungrual tein Pathian dawtnak theih dingin ai rak tinh vemi si. Anih Lairam zongah inn le lo nei ti loin a vakmi rawl le ei le ding nei lomi a vakvaimi pawl zong kha theih lo bu tein kan innka hna kan khang sual lo. Nan giat te hna zong khang hlah u. Tuchan cu misual zong an tam tiah nan duh le hei khar ko u law sanli tanama vanya hnong te va pe u mu pek lo ahcun kha marum pa bantuk in si ko lei nawlbia pahra pi long tlaih i chung ah zeiman thei tlai um lo mi khak ha si nawlbia zulhnak thong zong khak ah a hman ve lo cu Ka lawng in zulh hna si cang hna zong kha mi cung ah dawtnak va nei ha ha France ma mirum papi zong kha ai theihter lo takah hela tla ko hel baka tla chu nan thei ko hi zong hal tuk nan dor khat nan an pek ve ti lo ama tuah ning ten azum ko chu Adelh nawlbia pahra kan van zulh. A ṭha. Kha i nawlbia pahra a sermontu taktak cu a fapa Yahushua Messiah cu a sermon cu amah nih hitin kan vel ahcun kan theih dih. Natin a chung maru taktak zeitindah kan nun nawlbia ning tein nun awk kha tlangcung cawnpiaknak zong kha nawlbia pahra sermon a si. Pathian duhnak a tuahmi cu mi lianngan an si lai tete hna. A vialte duhnak, Pathian duhnak cu hi si ko. A sermon cu a tlangcung cawnpiaknak kha. Kha tiah kha chung i keimah zong nih hin zeite dah ka cawnpiak duh ti ahcun a pathumnak min kong te kha a si. Cucaah ka mi hna nih ka min kha nan thei hau ti. Nanmah pakhat cio mah Pathian min ka chimhter hna aw mah in cawnpiak hna. Ka pinah a lenpi hna zong i a thiam ve ding in. Ha, cucaah cun ah Israel mi hna zong nih a hramthawk ah Pathian min buartu kha Israel mi si. An buarnak cu khi an vote pamh bai ah si lo cu an thleng. Israel mi hna zong kha Greek nih empire nih Greek uknak in a rak uk tikah an holh thiam lomi an fale tor an nung cang. Greek holh lawngte holhmi Israel mi cu khaka Hellenized an ti le Greek nih a uk cangmi hna Israel tampi an rak um. Kha tikah a hmaan ti lo. An tlau sual lai kan fale an ti tikah kha ralpi pawl nih Biakam Hlun Masoretic timi anmah Hebrew Biakam Hlun cauk kha Septuagint timi Biakam Hlun Greek nih an rak thlen tikah ai Israel min vialte kha thlen dih. Yahuwah kan timi zong kha Adonai tiin an thlen cun Greek nih cun Kurios an ti. Bawipa tinak si ko. An siangpahrang Kures an tian Pathian zong Kures Kures tiangah Israel ka khat in Bawipa ka a ra. Tuchun ni tiang an pa le zong nih Bawipa mral ne Lot an tian. Bawipa na kal. Pathian a mi si duh taktak ahcun amin kan thei ko bual amin tiang kan chim kha tha ko. Kha kha si. Kha kha nawl ngaih si. Nawl ngaih A poi cangmi pakhat cu tuchan ahcun nawl Pathian nawlngaihnak kha zumhnak in an thlenter cang. Silo cu nawlngaihnak le zumhnak kha ai kep cu. Na zumh caah pei hika na ra cu nawl na ngaih cu zumhnak ah nawlngaihnak kha ai tuai peng. Kan zumh paoh ah a za a hmaan lo. Zei thlah a duh ti kha kan tuah hau cu. Noah nih zumhnak thawngin Noah cu Pathian nih a khamh hmaan tinbaw sak hlah sehla teh a ngah ti lo cu. Tinbaw sak hau cu Noah kha Lot chungkhar a khamh. Veikhat man hnung lei zoh lo in tliu Zoar tlak tiang an tli tli lo pin le a kan khamh ko la kan thu sawsawh lo cu minung kha kanmah tein sualnak zong kan chuah tak hau cu Pathian nih a ka chuah tak te ko a ka khamh te ko a ngah lo cu minung zong nih hin kanmah tein kut le ke ram pekmi mit kan neih Bible ca kan rel hau hna kan neih Pathian bia kan ngaih hau Hi kak lei an neih Pathian bia bia dawhdawh chim hau. Pathian bia kan va chimh khawh lo zong ah mu thiltha fale hna cu cawnpiak te tha tein kan cawnpiak hau. Kha long maw si a si lo cu ti le rawl a thiang mi zong kan tu hau cu. Kan thinlung Pathian biak in si takah. Ti le rawl a thiang mi te kan pek ahcun kan ngan a dam kan chan sau. Ka ngamdam lo ahcun Pathian zong hi thla na cam kho lai lo cun na in puang peng lai. Kha ruangah Yahuwah Elohim nih a theih cu a theih dihmi lo. Kanmah thluak kan va phak hlan tiang kha a theih dih. Khakha si. Cucaah Pathian min kong kha ka chim duhnak sullam cu nawl ngeihnak he ai tuai. Maw Yahusha kan ti tikah a fapa min cu cun Yahusha. Yahu ah a tawinak cu Yahu, Pathian min tawinak cu silole Yah ti Hallelujah. Israel min thengtheng chim hau lo cu Laimi cu kan neih ko mai cu. Pathian kan ti a za, Jesuh kan ti a Pathian nih zeizong vialte zei bantuk kan va kawh zongah thei dih tiin an chim tawn. Khakha. Pathian hneksak si. A thei ko ngah ko rul si rulpi si ka san. Pathian cu zei nang cu Pathian fapa na si zuang ko vancung ni ne to an la ko la Pathian va hneksak ma minung duhnak in ma tuah mi si. Sapat ni thekthek ah i pup lo zong a poi lo ti bantuk lungput zong kha rulpi nih na thinlung vialte a uk cang ti kan si ko. Zei in Mintem a chim zong ah a kan theih ko, a hmaan lo cu. Ka mihi a si tiin a kan chimh cang cu Pathian Bible chung ahcun. Minung duhnak in kawl loin Pathian nih zeithla a duh ti kha zulh kha kan rian si ko. A cang Pathian nih kanmah duhnak in va biak tawn caah dawt Messiah zong a thih hna nge Jerusalem biakinn vialte a deng dihnak cu minung kanmah duhnak tein kan va biak cu Pathian nih amah nih cun ha Yahusa min in thla kan cam kan ti Yahusa Yahuwa cu khamtu si ti kha ai tel cang a fapa min kan chim poah a pa kha khamtu si kha kan thiang Kha ruangah ka min in hal u law pek nan si lai tiah amah min on halmi cu hau nih kha a pek an ti ahcun vawlei rumnak vialte cu Satan nih pek khawh a kan pek khawh cu hong ka biakmi vialte kan pek lai a rak ti cu a neih ve cu amah nih cucaah hi kan vawlei pi zong ah hin thil ṭhalo in a rum thluahmahmi hna zong va hngar ding si lo Annih nih cun vok le sa he raithawinak an tuah i Pathian kan thangṭhat an ti ko lai. Natein an biakmi Pathian cu hau si ti kan theih hna. An chim cang cu maw Pathian cu sullam tampi a neih cang an ti cu Israel Pathian maw si Kanaan ram i a rak um vemi Pathian tampi maw si ka kan thei lo. Zei bantuk vialte zong khi a pek khawh cu Satan nih a hong ka biak ti ko. Ai, Cathiang ah hitin a um an ti cun Yahweh naih Pathian lawnglawng va biak, amah ca lawnglawng ah rian va ṭuan ti pei um kha a duh lo cu a hlawt dih cu. Kha kan theih dingmi cu Hakha si minung duhnak tu in pawl hau loin Pathian nih a kan pek cangmi Bible ca hi cathiang hi cathiang kan ti tikah zong Satan nih kan cathiang chung tiang hmanh in a kan zei kan ti lai a kan hrawk piak dih cang kalendar zong phunphun kan tlaih cu kha ruangah ni le thla zong hi kan caan hi chia tuk cang a theih lomi caah cun an theih lo cu mu. Zeiruangah tiah cun kan mi ka mi nih an theih lo hngalhnak an neih lo caah an rawk te. Rawk le rawk man theih lomi zawn um cu. Rawk ai theihmi cu mi van ṭhan si cu. Cucaah kei cu ka rawk cang ti i theihmi cu mi lunglawmmi an si. Natin ka rawk maw rawk lo man theih ti lomi cu mi van chia tak an si. Hmm. Kha caan ah cun Pathian nih kanmah duhnak ding a nawl le a phunglam a kan cawnpiaknak, a kan dawtnak a si. Ka mi hna an rawk sual lai ti a phang caan, hitin va nung u tiin a kan pekmi si cu A thai panga chung zongah phungbia le nawlbia vialte hrawk awkah ka ra lo ti tlinter tlinter sullam cu ai a va tuah ve a va tuah ruangah a tlinter cu kannih nih teh keneh kan zul kho ve hnga maw a kan ruatnak in check ha anih cu Pathian si caah zeitin meh kan zulh khawh lai ti te hnan hmang cu salam cu Thiangthlarau bawmtu pek ahcun nan tuah khawh lai ti a cuanh. Cucaah cun Thiangthlarau neih zong hi a biapi mi a si. Nawlbia tel lo cun Thiangthlarau neih khawh a si lo. Pentecost ti cu Greek holh si, ni sawm nga tliannak si. Israel holh cu Shavuot an ti, zarh sawm sarih tliannak si kan ai khat. Shavuot ni ah Moses kha Sinai tlang ah kal i nawlbia pahra rak pek. Kha nawlbia pahra kha aa Moses nih a kilvennak ah nawlbia amah kutte in a ṭialmi zohhlei thum kha a rak ṭial. Nawlbia pahra kha zohhlei thum phungbia te nih Moses ṭialmi nih a rak zei ti lai a rak a kilven. Hi pahra buartu paoh hi hi zohhlei thum in bia a rak ceih. Messiah hong rat tikah hi nawlbia pahra kilventu dingah hi hlei zaruk hlei thum nih a ngah ti lo. Zeiruang an tiah cu Moses phungbia chungah minung pakhat si loin pahnih tete um ahcun kha bia kha pompiak si. Kha tikah pakhat pa kha kan va that sual. Mithmuh tette pakhat hmanh um lo tikah kha mithat pa kha a luat cang cu. Tlanghram rian ṭuan a um ti lo. Moses phungbia kha a rak him ti lo pakhat. Kha tikah kha phungbia kha kaltak in Messiah rat tikah cun Thiangthlarau pek nan si te lai ti. Thiangthlarau pek hnu ah cun omi cu a ṭhami si lo ti kanmah tein kan theih cang. Aw hi cu a ṭha mi si lo, a chungte ah rian a ṭuan cang cio hramhram. Hakha Messiah ai rak tinhmi si. Amah chung zongah khan tipil pek lio ah Johan nih Thiang Thlarau ka hong fu cu kha tikah thetse ramcar ah campuai ni sawmli a rak tuah lio a rak ong cu. Ha. Cu bantuk tein Thiang Thlarau kan neihmi paoh cu sualnak tukforhnak zongin kan ong hau cu. Amah keneh kan zulh hau cu. Paul te hna, Peter te hna zong kha taksa sinak in an rak Messiah lei an rak ṭan sual ruangah khan an rak chuah sual ve cang. Hnu ahcun, aw, thlakrau nan dintin si ti lo tiah amah ram caah cun martarnak an rak tuar cang. Thongtlak hna zeihmanh an rial ti lo. Hi tluk Paul te hna milian nan an rak si. Rom papung ti zong leimi Hebrew holh zong Farasi lei zongah a thiammi si cun natin kha vialte ah kal tak cun. Khakha si thlenghrau an hmuh cang, an tinzo cang cun. Ka tika Paul te hna zong le Paul cakuat chungah nawlbia herh te lo zumnak thawng in si khan Paul a tiammi nawlbia vialte kha anmah Moses nawlbia si dih Galati kha atin kan rial zongah kha kong kha si Pathian nawlbia pakhat ban rak doh lo kan thei ha Pathian cu hmuh khawh lomi si caah bia cu an um tikah an kilven. Maw khakha a si. Cucaah cun kanmah minung duhnak in si loin Pathian nih zeidah a duh, Yahuwah Elohim nih zeidah a duh ti kha Thiang Thlarau neih bu tein kan kal ahcun thluachuahnak zong kan hmuh lai, thansaunak, nunsaunak zong kan hmuh lai ti kha Cem u tuah. An dihlak cu an pa tu nih tharin thluachuahnak an pek i hro seh. Amen. Amen.